mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
a tshi kha ḓivha madekwana a vhuḓi kha pelre news u tevhela news kwilikhothe reports na mpho felicia mudau Sa nga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o ita u ṱohisa mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa musi na Makhado, Collins Tshavhani khathihi na Thulamela hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu une muhumbulelwa a khou hweswa wone. Ndi mulandu wa u tshipa muhumbulelwa vhone vha ḓivhea nga vho Mbudzeni Edward Liwaiwa u bva hafha ḽa vhuponi ha Nzhelele Tshabalovhedzi vho hanelwa u ita khumbelo ya beiḽi nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa dzanani hune ri tshi lavhelesa ho mulandu vha ṱaleli ndi mulandu une wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumbili sumbe tshimedzi gidi mbili fumbili ṱanu kha musi ri tshi dovha hafhu u amba zwinzhi nga hoyo mulandu ndi mulandu une muhumbulelwa vho farwa nga ḽa vhuṋa ḽa vhege yo fhelaho nahone vho thoma u ḓi vhonadza phanḓa khothe nga ḽa vhuṱanu Phanḓa ha musi vha tshi ḓo dovha hafhu u ḓivhonadza nga musumbuluwo hune muhumbulelwa Vho Mbudzeni u khou pfala u pfi vho tshipa vhana vhaṱuku vha thenga murole ya fhasi fhaḽa vhuponi ha Mphaila nge masimuni hune zwa zwino vha kha ḓi vha tshiṱokisini ngeno wo dovha ha vhigo pfi vha kha ḓi vha na muṅwe mulandu une wo vha vho vulelwa nga mufumakadzi wavho u pfa zwinzhi nga uri mulandu wo tshimbilisani kha ri pfe musi vho ri tshedimo khaninga u bva kha tshiimiswa tsha Vhembe Concern Group vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho.
Vho Lehaiwa vho dzimiwa beiḽi hune khayo ho khou pfi vha ḓo vhuya nga dzi 27 dza October vha nga ngomu tshiṱokisini sa zwiimiswa zwa vhadzulapo ri tshi khou ṱanganedza tsheo ya khothe ya uri vha ḓo vhuya nga dzi 27. khathihi zwi tshi ḓo dovha vho zwa vha tsumbo kha vhaṅwe na u vhona uri mimuya ya vhadzulapo i songo dzikusiwa kana i songo dzukusea nga nyimele musi vho no fhiwa beiḽi nga u tou rali ro sedza tshiimo nnḓa. Ri khunyeledza nnyi Suku ḽi khothi Reports ngo lavhelesa muṱhannga we a vhonala a tshi khou gwa vhiḓa ḽa khaladzi awe ngei mavhiḓani a Tupeni kha ḽa Shanja Vhuponi ha Nzhelele ṅwahani wo fhiraho hune ri tshi lavhelesa uyu mulandu, ndi mulandu une muhumbulelwa o dovha hafhu ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou nga Ḽavhuṱanu hune muhumbulelwa Thembiro Litshepe we miṅwaha ya furaru o wanala a tshi khou gwelula vhiḓa a tshi sumbedza zwauri u ṱoḓa u panga maluvha khawo. Hetshi tshiwo ndi tshiwo tsho iteaho ṅwahani wo fhiraho hune khothe yo fhedzisela i tshi khou dzhia tsheo ya bvisa muhumbulelwa Nga ṅwambo wa uri maṅwe a dokotela a vha khou sumbedza zwa uri zwi tshi ḓa kha sia ḽa zwa muhumbulo ha ngo tou lugela u senga khothe. Zwino khothe i dzhia tsheo ya uri muhumbulelwa a vhilele u senga nga ḽa vhufumbiliṱahe Khubvumedzi gidi mbili fumbili ṱhanu. Court A ngei Madzhisiṱaraṱa wa Ṱhohoyanḓou ndi hone ho guma ha News Weekly Court Reports. Kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa thiri A.